Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law. Ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e, re a go bua ka kgang ya go senya motho leina mo go teng defamation. Pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi eno, kgang e ya defamation ke e e leng gore ke kgang e e ntseng jang? Gore motho a kgone go supa gore kgang e ya defamation kana go mo senya leina e diragetse o tshwanetse gore a bo a supa dilo dingwe ka ga molaong selo sa ntlha se se tshwanetseng go supiwa ke gore motho o o sekisiwang o buile ka motho o a mo sekisang mme ebile ga a bua ka ene o ne a bua ka bomo e le gore ga a bua jaana o mmua leswe kana bothaswa ebile go bua ka ene jaana o ne a bua gore a dire motho yo seriti mo mathong a batho mme ga ke re go bua jaana go bua ga ke dirisa ga e le gore magoko a a builwe ka molomo kana ga e le gore ke a kwadilweng jaaka mo dipampiring tsa dikgang kana mo maranyaneng a a golaganyang batho jaaka bo facebook le twitter ha motho a bolelela motho yo mongwe ka dikgang tse a bua yo mongwe bothaswa mme ebile o kgona go supiwa gore go bua bothaswa mo O ne a go bua ka bomobomobomo mme maikaelelo e le go dira motho seriti. Ke jaaka motho a supile gore tiragalo ye ya defamation e diragetse. Mme ebile mo gongwe ga go tlhokege gore motho a ba a bua yo a mo senyang leina ka leina la gagwe. Mo gongwe le ga o ka bapisa mme motho o e leng gore wa mmolelela kgang kana motho o o balang se o se kwadileng o kgona go bona gore ee golo ga go buiwa ka bonolo ga go ntse jalo gate o tabo o sentse bonolo leina go na le ka ga e leng gore motho o sekisiwang ka kgang e a kgonang go iphemela ka teng O kgona go bua gore sa ntlha se a se buileng ke nnete ebile go ne go tlhokega gore setšhaba kana motho yo a mmolelelang a itse ga ke e ga sekae ga e le gore gongwe go na le golo gongwe ko go e itusiwang bodutu teng mme golo ga teng go itsewe gore go mathekga go leswe mme motho o gasamisang mahoko a a ba a bua gore ee kana ga o ka ya ko ditshiping ptyltd ditshiping go leswe dijo tsa teng ga di apewe sentle ebile di kgona go tsenya mala ga e le gore go a kgonaga go supa gore nnyaa tota um ditshiping go leswe O mathekga yaka ke bua, ebile jaaka go le leswe yana. Go nnile le dinako dingwe tse e leng gore batho ba ile ba tsenwa ke bolwetse ka ntlha ya go ja dijo tse di ikong. Go a bo go supagala gore se se buiwang ke nnete ebile ke selo se se tshwanetseng go itsiwe ke setšhaba. Ka jalo le ha go ka supiwa gore nyamme Motho o o ne a sentse leina la Ditshiping Pty Ltd o ne a na le maiphemelo. Maiphemelo e le gore se a se buileng e ne e le nnete ebile ne go tlhokagala gore setšhaba se itse. Mme go senya leina ga go remelele hela mo bathong ba nama le madi. O kgona gore kompone le yone e sengwe leina jaaka le bona ke hile sekai ka ditshiping. Mme motho o kgonang go supa gore leina le sentswe a ke kompone kana motho wa nama le madi kana le mokgatlho mongwe le mongwe hela jalo, O kgona gore a ba a kopa gore a duelwe madi ke motho o o a mo sentseng leina. Ga kgotlatshekelo e lebile kgang e ya tshenyo leina um la motho le gore e tshwanetse gore e bo e abela o o sentsweng leina bokae, e lebelela gore motho yo seemo sa gagwe mo setšhabeng ke se se ntseng jang. mo go relang gore ga e le gore maemo a motho mo setšhabeng ke a ga godimo tshenyo leina e e tshwanetse gore e bo e duelwa ka madi a a ko godimo se sengwe se kgothatshekelo e se lebang ke gore a motho yo o gatisitseng mahoko a a senyang leina o ile a ikopa maitshwarelo A o ne a dira ka bomo kana tota e ne e le phoso? Ebile e lebela gore a ke ene a simolotseng kgatiso e kana o ne a ntse a tsweledisa selo se neng a se bone go sele kana ka a se utlwile ka motho o sele. Go neela motho o o sentsweng leina madi ga go direlwe go gamola phogwana ya motho o o buileng magoko a a tshenyo leina. E bile ga go direlwe gore motho yo o sentseng o mongwe leina a ntshiwe sekai. Katlholo ya tuelo ya bo e diriwa ka gore motho yo o golagaditswe e bile o utlwisitswe bothoko. Kgotlatshekelo ga godimo ga madi ya a phimolo dikeledi e kgona gore e bo e batla gore motho o sentseng yo mongwe leina a ikope maitshwarelo. Mme ga a ikopa maitshwarelo jaana, o tshwanetse go gasamisa kopo ye ya maitshwarelo hela jaaka a gasamisitse dikgang tse neng di senya motho leina. Ga go te ko kgannyeng ye ya go senya leina, go na le nako e e leng gore go kgona go dirisiwa maipato a go teng fair comment. gore motho o ne a ntse a kgela mo kgannyeng e e leng teng. Mme gore motho a kgone go dirisa maiphemelo a a fair comment o tshwanetse gore a ba a supa dilo dingwe. Selo sa ntlha o tshwanetse go supa gore se a ikaegang ka sone a re ke fair comment se teng mo kgatisong e a neng a e dire. A ke go phatlalatsa ka puo kana mokwalo jalo jalo. Mme ebile e tshwanetse gore ha a bo a phatalatsa yana ka puo kana mokwalo a ba a tsentse dilo dingwe tse di diragetseng kana tse a ikaegang ka tsone gore a bo a bua sa a se buang mme ga godimo ga mong o tshwanetse go supa gore go na le dilo dingwe tse di diragetseng tse e leng gore o ne a di lebelela gore a kgone go bua se a se buang segolobogolo ga go tla ko dilong tsa tshenyetso setšhaba ga e le gore motho ga a kgone go supa dilo tse ga a kgone go ikaega ka kgang e ya fair comment

a sekisiwa e le gore o sekisetswa go roba molao go na le nako tse e leng gore mmagaseterata o kgona go bua dilo tse e leng gore di supa ha a senya leina la motho o tswileng ga pele ga gagwe mme ga go ntse jalo go lebelelwa gore nya mme mmagaseterata gongwe ga na a bua yana a re o legodu o ne a bua e le gore o ntse mo setilong sa ga mmagaseterata mme ga e le gore motho ke mmagastrata kana moathodi jalo mme a le kwa nta a se mo tirong a ba a bua sengwe se e leng gore se lebelelwa se senya leina la motho yo mongwe ga a kgone go ipata ka gore nnya nna ke moathodi kana mmagastrata gantsi ga go lebelelwa ga e le gore motho o o bua dilo tse ga le mo tirong ya go ntsha dikatholo kana go nna mmagastrata a lebile batho ba tsisitswe ga pele ga gagwe go seka batho ba bangwe ba e leng gore ba sireletsega ke mapalamente ga e le gore ba bua dilo dingwe tse e leng gore di senya batho leina mme ba di bua ko palamenteng ka go rialo ke lebogela ga le nnile le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa gore le rate le subscribe e be le letsa toloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha o bo o itsisiwe o tsenye di-comment tsa gago ko tlase o bue gore wena maikutlo a gago ke eng ka kgannye ya defamation ka gore gantsi bogolo jang mo maranyaneng a a tshwaraganyang batho social media motho o tla ba a bua dilo hela a phantsha a senya motho leina ko o ipotsa gore motho wa ga wa tsolola motho o mongwe yana a o itse gore o kgona go sekisiwa mme ke kopa go utlwa megopolo ya lona ke kopa gore le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law a twitter at bw thinking law Mo ke amoganang dintlha dingwe tsa molao, ke lebogela ha le nnile le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke tla le bona mo nakong e e tang. Go siame.